ni daa tuui kpɛna silmiin tiŋa ka bori tuma ka so ti yɛli ma ni n yiɣisimi ka ti chɛŋ tuma ni ka n boho tuun bo ŋɔ yɛla ni ti yɛn chɛŋ maa n yɛn chɛŋmi ti ŋmari gala maya kama wula gala ŋɔ ya ni gala ni ku mi gali shɛli ŋɔ maya ayi ka yi laɣari kamani ka a ni ti bo amaa ka a yɛn yɛli ma ni kadama n kamina ti ŋmari gala mi ŋɔ ya ayi ʒiya N neei biɛɣu ka n lihi bɛ zaa ni chaŋ n kuna nti tɔɣisiri gala maa ni ŋmabi shɛm maa. Ka di ʒiya ni gala maa a ni yɛn ŋma shɛm, dini ka bɛ yɛn doli yuuga n-yo a. Ma ya tɔ, the next day ti ni chaŋ nti ni nya gali bo ka bɛ yɛri ŋɔ. Tuma m-bɔŋɔ, ti bɔrila tuma din ku yɛn kpuɣi eh kuli bee bini n-ku fiɛbi ku tum tuummaŋa. Ka di ti ku nya kɔmpini muni zaa ku yɛn ʒiya ka di nyɛla gala ka di yɛn ŋmara. mɛ tɔ eh, wula ka yɛn niŋ ma bɔra tuui maŋa oi nira a chaŋ ka di ti ku nyɛ kadama gana maa ka di ku yɛn dɔla ŋma di yi naagi ka yihili di bɔɣisi ni ŋɔ maa puuni n zaŋ chaŋ ti labi ah gala ŋmabo mɛ tɔ n chaŋ ti ndahin yindi ka goli ti kpi ka n deeri nyɔri maa mɛ o ashe ka yaa tuma n tiri liɣiri fa di di nyɛ yaa tuma n tari liɣiri waai waai waai bihi kam naa nyɛ liɣiri din nyɛ gala ŋmabu ŋɔ di ŋun yaa kpɛɣu n niŋ nimo mabia hi eh, a silimiinsili a university a phd hi di bi zaaha di bi diri silimiin tiŋa eh, n daa yɛliya kadama ya ai naa shikuru ka bi tumdi tuma ka ka binshaɣu ka chɛ so chaŋ ti do dan zali di zuɣu ka o chaŋ ti do luɣuli kam a o ka n di niŋ nimo gala ŋmabo a yi ku kana asiba shee ɛhɛn ŋolo ŋɔ a dabisili kirik kirik ni ŋɔ maa nira ni tooi ŋmali gari bin pihi yɔbu ka di ku nyɛla kadama nyɛŋ ka tuun shɛli o biɛɣu yi neegi ŋmani gala maa ŋmali nyingoli nyaa a ku ŋma ŋɔ maa ka di naai ka a lahi pii shɛli ŋma n naagi di yi wum a ka a chaŋ ti chaŋ chaŋ bili n zaŋ reply reply a audio message nima ka lahi kana yin din ku yɛn nyɛm a ku yɛn ŋmarili ŋɔ maa laa hali n ti ŋma ti mali binshaɣu di yi pali hɛɛ ka a miɣisili ka zaŋ zaŋ tam hɛɛ nyin tuma maa ku nyɛ a ku ŋma ma hɛɛ bin mi yɛn kpuɣili n chaŋ ti tumdi nyin tum tuun shɛli ka bi mi ka ka a ti kpuɣi kopu nim maa yaɣaya mani din kuli nyɛ ŋmabu ŋmabu ŋmabu ŋmabu ŋmabu ka n ku yɛn ŋmara mani ka tuun shɛli nyɛla kadama gala ŋo ka n ku yɛn ŋmara silmiin tiŋa di bi doli silmiinsi la oo di bi doli a chɛŋ shɛkɔrɔ di nyɛla a ni tooi niŋ binshaɣu hali binshɛli biɛni a ku tooi niŋli ka bi waɣali dizuɣu niriba ala n bɔri ni bi gba zaa ŋmari gala ka di ku nyɛla gala ŋmabu hmm. so ni toya ni alaha tuma ni ŋulo ŋɔ a ni di pa tuun shɛli n chɛ ka nyaa comment ni ku bɔri ni n yɛli shɛli mabiya shɛye message ŋɔ ka like ka subscribe gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira eh, gɔrim di yɛtɔɣa silimiin tiŋa biɛɣu kam ti yɛrilimi silimiin tiŋa bee gɔrim di ʒɛmdi gɔrim luɣili kam ka a ku yɛn yiɣisi m-mali bia n-ti zuɣu paɣa shikuru ka di nya a yɛn apply mi nyingoma shikuru maa di paai a ni chaŋ ti karim shikuru wa a ni nyɛla chicha bee a nyɛla headmaster ɛhii shikuru di ku nyɛla a yɛn zaŋla daliri m bɔri ni n chaŋ Iceland ti chaŋ shikuru m bɔri ni n chaŋ tiŋ yaakata n ti chaŋ shikuru ka shikuru maa bin chɛb naai shikuru ka kari binshɛɣu nyin daliri maa ku nyɛla din yɛn chɛ ka a yina n ti niŋ wula n ti bo tuma n tumda Eh, shikuru ŋɔ daliri ka zaŋ kana amaa ka lahi ka ti tumdi tuma di zuɣu niŋ nimo a wumiriba o zuŋɔ ŋɔ yɛn zaŋla bɔhi shɛli n zaŋ sɔŋ ma biligu zaaha a ni wɔɔchiri ma luɣuli kam m bɔri ni a drop a comment kantiri din sani ka a be ka wɔɔchira ka a lee pahi ti hankali di du zuɣu paɣa so mini o yidana bi yɛtɔɣa doo ŋɔ bela silimiin tiŋa ka paɣa ŋɔ ka bi be yiŋa ka bi gongo tam na hali n ti chirigi tab pɔhi ŋɔ zuɣu Ka bɛ fiila maa kul luri viɛnyɛliŋga. Tɔ! Ka o gba zaa ti kooli ma, Mister President, eh, biɛɣu kaman Antɔɣisiri Gɔrim yɛtɔɣa ŋɔ maa, n yi daan n nyɛla doo ka o be Silimiin tiŋa, ka n di bɔri ni kadama a pahi ma hankali zaŋ chaŋ doo ŋɔ maa saha shɛli kam, so din ni so din ka o ni tooi doli ka m paai gɔna Silimiin tiŋa. Ehe, ka m buɣis o, ti malila Tourist Visa. Ɛhɛɛ, ka mali visitor visitor. A ni yee bo, ka naan che so ni tooi niŋ a marriage, ka naan che so ni tooi zaŋ a zaŋ kara o bia. Tɔ, tourist visa maa mi di zooya pam, ka niriba kpuɣi li ka di nya a paɣa ŋɔ maa a ni tooi kuli yiŋa ka o ti mali pua ka a niŋ o passport ni o binshɛɣu kam maa zaa ha, ka ti o business certificate ni binshɛɣu kam zaa ha, ka niŋ a bank statement. Ɛhɛɛn, a purpose of travel ka paɣa maa ka o zaŋ zaŋ ka puli maa ni ka o niŋ chira apɔin bee chira anii maa ka o zaŋ zaŋ kana o ku kana silimiin tiŋa o yɛn kpalimmi to yɛlimaŋli m mini ti zo paɣa ŋun daa wuhi wuhi soli maa binshɛɣu kam zaa ha ka o bɔri ni o zaŋ o yidana namba maa zaŋ ti ma maya ayi m bi bɔri doo maa namba ɛhɛɛn nyɛ mam maŋ mini o ku dimi fiila ɛhɛɛn di zuɣu din ku kpalim maa yaa man nyɛla n tɔɣisa man bi niŋ ni connection n bi tiri so visa a nyɛ bo eh, n mi bi mali so gɔra gɔra n yɛtɔɣa kaman tɔɣisira ɛhɛn a ni bɔri shɛli maa ka a piigi di saha nya ka o naan yɛli ma o yɛn Mister President o yɛn mini n yidana maa ti diri fiila biɛla biɛla amaa yɛtɔɣa muɣisirili m-beni ka m bɔri ni a zaŋ zaŋ sɔŋ salo ka bɛ pahi ma hankali m manya dini nyɛli sa ŋuya tɔ n yidana maa o nyɛla Dagban dɔbila o puhiri jiŋli amaa Dagban dɔbili n-kuli nyɛ o. Ɛhii, wee wabi shikuru mani ni shikuru bihi amaa ya yim wabi shikuru ŋɔ yɛla ni. Ɛhii, ŋun ya Mister President ka diri muɣisima, ɛhii, siliminsili ŋɔ o yara amaa Dagban dɔbili sitali maa di kuli bela o ni. M ma n yuli o dina n-nyɛ din sani. Ŋun yɛli ma, wee n yi dani maa ʒimi ni ka dama ni silimin tiŋa ni nir ni zaŋ paɣa zaŋ zaŋ kana ni paɣaba maa mali yaa n-gari dabba. Di zuɣu wula ka n yɛli mani n-yi yɛlimaŋli shiri nyɛla silimiin tiŋa, a yi zaŋ a paɣa n-zaŋ zaŋ kana hali ka yi ti dɔɣi bihi, paɣa maa m-mali yaa n-gari ya, ɛhɛ a ku tooi yuun o kaman a yiŋ polo din yuuni shɛm maa. Hali a paɣa ka a miri o ka yi dɔɣi bihi, bihi maa ni chani shikuriti, bɛ bɔhirila bihi maa, A, a, a baaba, o tira ŋ-ɔ, a baaba, o bura, Bihi maa ni kanna shikuru maa, bɛ vihirila bihi maa zaŋ chaŋ din be yi dundɔŋ puuni, a ba ni a ma bi zabira. Dini ŋ-ŋɔ maa zaa ha bɛ vihirila bihi maa zaa ha ni bɛ nya nya. Di nyɛ bia ŋɔ a yi bɔri binshɛɣu ka kuhir a ka a bi tir o, ihii, ka o yi yɛli li, shikuru maa ni m bɔri ni yi bɔri binshɛɣu m ba bi tiri ma, m ma bi tiri ma. Dini ŋ-ŋɔ maa zaa ha gomnanti n-yi wum li, o ku yɛn kabina nti fa bihi maa sani ka di nyɛla o bi yuuna. Ihii, man m bɔh o, A ka wula zuɣu ka a bɔhiri di zuɣu? Ŋun yɛn yi Kian maa yɛli ma mi ni pun yaa ni o nyɛla Dagban dɔbili maa. Eh, o yɛli ma mi ni pɔi ka o yɛn zaŋ ma zaŋ kana eh, Silimiin tiŋa ni o ni tooi zaŋ ma zaŋ kana. Naa maa, niriba ni zaŋdi paɣiba kanna ka paɣiba maa ti zɔra bee ka paɣiba maa ka bɛ ti niŋdi ma niŋdi shɛli ŋɔ maa, o bi bɔhi ni di kpee paagi o domi nir ku tooi di liɣiri ŋ-ŋɔ n-zaŋ kana Silimiin tiŋa ka paɣa maa ti zo ka chɛ a bee ka o ti nyɛ liɣiri bee ka o ti tumdi tuma ka o nimbila n taɣira di zuɣu pɔi ka ŋun ti yɛn zaŋ paɣa maa zaŋ zaŋ kana ŋun bipuɣimbila ŋɔ noo yɛn chɛmi ka bipuɣimbila maa ka o na wula ka bɛ chaŋ buɣili ni ni n-ti pɔ pɔri ni bɛ yɛn pɔ pɔri ŋɔ maa bɛ yɛn pɔmi n-zaŋ ti ŋun paɣa maa mini doo maa zaa wee zaŋ o zaŋ zaŋ kana ka paɣa maa ti wum niriba yoya ka di nyɛ o mini o daa mali yɛtɔya di pia n-wurigimi buɣili maa din ŋmɛm kuo. Di mi nyɛla ŋun doo ŋɔ maa gba zaa zaŋ a ŋun paɣi maa na n-ti yɛn nahimmi ŋun paɣi ŋɔ maa silimiin tiŋa buɣili maa din ŋmɛm ku ŋun doo maa gba zaa. Di zuɣu ŋɔni yɛtɔɣa ni nyɛ shɛli m-bala maa ŋun yuli o, A'a eeh! Man nyɛla Musulimi, amaa ti yɛn po pɔri ŋɔ ka di nyɛla kadama ka jiŋli bɛni ka kuraanim bɛni ka tana kuli bi pɔri shɛli ka ti chani mi ti pɔrila buɣili ŋɔ yɛn ni a di pala m bi bɔri a mi m bɔri a mi ni a nya m paɣa ka mi gba nya a yidana man doo ŋɔ man ku zaŋ a kana silimiin tiŋa ka a ti ka binshɛɣu bee ka a ti laaki binshɛɣu a ni din ku tumdi doo yuli o paɣa shɛm ni yuli a hali a yi bi tumdi tuma Man ku yɛn yuunami kamani mina ni di bɛ yɛŋ ka yɛn yuuna shɛm la. Amaa silimiin tiŋa, paɣa bi kpɛri ni silimiin tiŋa ka o nini ti bi lan taɣiri o yidana. Paɣa bi kpɛri ni silimiin tiŋa ka o ti bi lan tiri o yidana nti deei silimiin tiŋa halli ka bi lan nya o yidana ka o be shɛli ni, ka lan yil o yidana ka o pa tuun shɛli puuni. Di zuɣu lana nim ŋɔ maa zuɣu ka m bɔri ni kadama m mina, samli kam din yɛn niŋ, ni n niŋ samli maa zaŋ niŋ a ni ka zaŋ a zaŋ kana. Amaa Kur'aana m-bɔŋɔ bee bɔ m-bɔŋɔ, man bi bɔri ni yɛtɔɣ shɛli, m bɔri ni ka dama m min a ti chaŋ buɣili ni nti po binshɛɣukam zaaha. Di yi nyɛla a malila nia ni ni yi zaŋ a kana silimiin tiŋa din nahin shɛli, dɔn man bi shikuru, man ku yɛn Dagban dɔbila ka puhiri n jiŋli. Di yi nyɛla n zaŋ zaŋ ka a silimiin tiŋa din dahin shɛli, ka di ti nyɛla ka dama a yi n yila n nyaaŋa because of a kpɛna silimiin tiŋa a nyɛ liɣiri ka a nimbila yɛn kpiɣi ma buɣili saa ŋun ku ma buɣili jɛguni ŋun gbaai ma buɣili azima din gbaai ma buɣili saliga buɣili jɛbali buɣa yaaki zaa din gbaai ma di mi nyɛla mana n zaŋ a kana silimiin tiŋa ka di ti yɛn kadima n gba zaa yɛn bɔla la yoli buɣili maa ŋun nya man gba zaa di zuɣu a yi sayi ŋuli ŋɔ ŋun ŋuna n ko yɛn kuli na pumpɔbu pumpɔbu pumpɔbu ka m mina ti ʒini ka ti niŋ a gbana binshɛɣu kam ka zaŋ a zaŋ kana amaa a yi je ni m mina ti po laa buɣili ŋɔ maa yɛtɔɣa di ŋɔ a still yɛn bɔ a mi ka a nya m paɣa ka ku be Ghana kaman bɛn silimiin tiŋa. ka a lee nya m paɣa ka be Ghana, n yi kuna yiŋa ka m min a ka ti nam zuliya. Tɔ! Ka o zaŋ zaɣ bɔhigu maa zaŋ zaŋ sɔŋ a, Wee Mister President, n yi dani ŋɔ maa ni yɛli ma shɛm ŋɔ maa, wula ka a nya li? N mi di bɔri ni kadama n gba di chaŋsiri mi n tiŋa bee n lee chaŋsiri mi n tiŋa ka m mini n ti dɔɣi ninpolo ka m min o ti nam zuliya. Man gba n future ni taɣi. N gba bihi maa, bɛ gba future ti ni taɣi din dahin shɛli. So o yɛtɔɣa maa wula ka a nya? Maya, Tɔ! Yɛlimaŋli, n ku tooi nya man yɛu n-zaŋ zaŋ ti a. Gɔrim yɛtɔɣa, gɔrim puuni yɛtɔɣa ka n tɔɣisira, din be di puuni ka n yɛla zaŋ zaŋ ti a maa. Amaa, a mini a yidana sunsuuni, n ku tooi zani zuŋɔ ŋɔ ni yɛn take decision shɛli zaŋ zaŋ ti a, n yɛli ni kadama saɣi zaŋ zaŋ ti o. ka yi chaŋ buɣuli maa puuni, so di yi wum li, o ni galim ma. N mi ya n-yɛli ni kadama a chɛ ka o niŋ amiliya ka a be yiŋa, ka bi kana silimiin tiŋa. M pa shɛli ka n yɛli li a ka di bi niŋ a nyaɣisim. A mi gba zaa ni yɛli ni kadama o yi zaŋ zaŋ kana ka a ti tumda, ka yi zaa tumda. Din help ŋɔ maa, a gba hankali ŋɔ maa bee yi mi yi dɔɣi bihi, bihi ŋɔ maa future zaa ha din taɣi ŋɔ maa, a gba ni yɛli shɛm maa di viɛla. Tɔ! M ma bihi! N tizɔ paɣaba, kpɛŋ ŋɔ ka n bɔri ni a drop a comment ka n nya. M bɔri ni a zaŋ a hankali n zaŋ sɔŋ platform maa zuɣu n zaŋ sɔŋ comment section maa puuni ka n nya nya. Ti tizɔ paɣa ŋɔ maa ʒimi, ti tizɔ ŋɔ maa doo ʒimi ni kadama ni ŋɔ nyɛla o Dagban dɔbila. Di pala o galin o bi saɣim zaŋ ti musulinsi bee o bi saɣi zaŋ zaŋ ti musulinsi bee Kur'aani. Amaa ni noombil nimbili bi nya ŋuni n-yiɣiri tiŋlitiŋli, paɣ maa ni ni saɣi ni o n-kana silimiin tiŋa, di ŋɔ bɛn pola buɣili ka o zaŋ o zaŋ kana silimiin tiŋa. Paɣ maa mi bi yɛli ni, Ayi, ŋun ku chaŋ buɣili ni ŋun di nyɛ musulinsi bee Kur'aani, o ni tooi po din ŋun ŋɔ ŋuna, o pomli bee binshɛɣukam, ka ŋuni leei niŋ o amiliya, ka o lee ʒi Ghana ka bɛ namdi zuliya still o yɛn nyɛla o paɣa amaa di yi nyɛla ka o yɛn zaŋ o zaŋ kana silimiin tiŋa naɣila bɛ chaŋmi ti po buɣili poi ka o naai zaŋ o zaŋ tiŋa n tizɔ paɣa n ŋahiba m ba bia n yi kpɛri lana nyɛ ŋun wuhi churi ŋɔ maa wula nyɛ ahankali o saɣi zaŋ zaŋ ti ka po buɣili maa ka o zaŋ o zaŋ chaŋ bee a'a o di po buɣili maa o ku chɛli ka ʒi yiŋa ka o mini o niŋ taba amiliya. Ahankali nyɛla din sani zaŋ chaŋ bɛ yɛltɔɣa ŋɔ polo n-yuli m-booni Mister President on social media.